ئەم کاتتان باش هاوڕێیان ڕێز و سڵام بۆ هەمووتان هیوادارم هەموو باش بن لەش ساق بن تەندروست بن بەختەوەر بن زۆر سپاسی هەمووتانەکەم بۆ وتە جوانەکانتان بۆ کۆمنتە جوانەکانتان بۆ لایکەکانتان داوای لە بردنەکەم کە ناتوانم جوابتان بەمەوە بە تایبەت لەبەر ئەوەی ناتوانم ئەو کەم زانیاری تایبەت بم بە کەس ئەمێ ئەم مانگە زانیاری بورجەکانتان بەمێ بۆ مانگی شەش سەرەتا بە بورجی کاوەڕ دەست پێکەم ئەم مانگە ئەو بڕیارە بە کە خۆت پێت ڕاستە گەلو کەسانە مەگرە کە ئەیانێ بدڕوخێنن چیت پێ ڕاستە ئەوە بکە هەستەکانی خۆت چۆنە ئەوە بکە کەسێک هەیە دایمە کە ئابەی هەیە دایما پاڕێتەوە زۆر گلەی لێکە یعنی گلەی لە ژیانی خۆیەکە لە هیچ ڕازی نییە کەسێکی ڕەشبینە دایمە لای تۆیە بەڵام کە تۆ پێویستە نایەت بەهاناتەوە نایە پشگیری بکە بەهانە زۆر ئەهێنێتەوە ئەڵێ نازانم ناتوانم و ئالەم بابەتانە خۆی ئەپەڕێنێتەوە بەڵام خۆی ئەیەوێ دایمە تۆ لە لای بیت و ئەم کەسە درۆزنە ئەنانیە بەڵام بعنی بۆ خۆی ئەژی کەسێکە بەس بۆ بەرژەوەندی بەڵام تۆ هۆگری ئەم کەسەیت و خۆشتەوێ هەستت هەیە بۆی شتێک تۆی بەسۆ تۆ بەم کەسەوە ئیتر لەوانەیە ئەم کەسە هاوسەرت بێ مناڵت بێ هەچ کەسێکت بێ ئەم کەسە لەوانەیە بورجی ئاوی بێ ئیتر ئاگاتان لە خۆتان بێ ینی نابێ زۆر خۆتان پشکێنەوە بۆ کەس لەوانەیە سەفەر بکەن بە شێوەیەکی کتوپڕ بە کاتی بەس بۆ کاتێکی کەم بێ لە مانگە ئێوە کەسانی چواردەورتان ینی لێتان تێناگەن ئێوە هەز بە تەنایی یەکەن یعنی تانێ دوورکەونەوە ئەویان تانێ بڕۆن بەهۆی ئەم کەسانی چواردەورتانەوە لەم جەوە ناخۆشە لەم یعنی کەسە ڕەشبینانە واز بێنن کەسانی ژەهراوین شتێک بۆ برجی کاوڕ بۆ بە کێشە دەمێکە جاری پێشوش باسم کرد ئەمەش قەرینە قەرینە و کەسی ئەو کەس نییە ئەو ڕۆحی کە لەگەڵتایە بۆ ئێوە بۆ بە کێشە بە تایبەتی بۆ ئیش و بۆ پارە و بۆ خۆشەویستیش لەبەر ئەوە شتەکانە قورسەکە زۆر جار لەوانێ سحرتان لێکرابێ بەڵام قەرینەکە تەسیری زۆر زۆرە بۆتان ئەمە تەسیری لێکردن و کاریگەری زۆر زۆری هەیە مشتەکانتان بلۆکە یعنی ئەو کەسەی ئەو شتی لەگەڵ توای و قەرینە کۆنتترۆڵی ڕۆحانی تۆ ئەکات بیرکردنەوەکانت هەموو شتەکانت هەنێ لە ئێوە سەبارەت هەواڵەکە بیسن سەبارەت بە هاوسەرگیری کەسێکی نزیکتان ئەو کەسە بورجی تورابێتتر برایە خوشکە مناڵە هەچ کەسێکە ئەهەنێکی خۆشی ئەبێت و ئێوە ئەچن بۆ ئاهەنگەکە لە هەفتەی چوارەما بێ هەنێ لە ئێوە ئەڵقە ئەبێ یعنی لەوانەیە ئەڵق گۆڕینەوە لەگەڵ کەسی بورجی تورابیە زۆر دڵخۆشە بن بەمە ئاگاداری دڵتان بە بە شێوەیەکی سەلبی بیرمەکەرەوە یعنی باری تەندروستیشتان ناگاتان لێبێ ینی زۆر جار لەوانێ شتێکی بەسیتان هەبێ مەڵێ وەڵا خراپین و نەخۆشە بین و شتێکمان لێە ئیشەڵا باشە بێ شتەکان بەس دکتۆر بکەن و سەردانی دکتۆر بکەن لەوانەیە لە ژیان تا کەسی سێم هەبێ ئیتر تۆ هەتەیە کەسی بەرامبەرێ لەم بابەتا غەڵەتێک هەیە ئاگادار بن کەسێک هەیە پێویستی بە تۆیە یعنی زۆر پێویستی بە تۆ پێشم وتن بەڵام تۆ خۆتە دزیتەوە لێی پاڵپشتی نابی ئەو کەسە واز ئەهێنێ و ئەڕوا یان لەوانە یەکێکتان خیانەت لەوی کە بکەن یەکێکتان تەقدیری ئەوی کە ناکەن هەستەکەم تۆ تەقدیری ئەو کەسە ناکەی بەڵام لەوانەیە ئەو خیانەت کا بۆیە شتێک هەیە ڕوگە لەم مانگەیە ڕێگەتان ڕووناکەکاتەوە ئەوەش بەهۆی گەشببینی خۆتانە بەداهاتوتان داهاتوو گەشببینی خاڵی هێزە بۆ ئێوە بە دوای ئەو شتابگەڕێن کە دڵخۆشتانەکە بەختتان بۆ ئەهێنێ ئیتر خۆشەویستی بێ لە ئیش بێ لە پارە بێ لە خوێندن بێ لە هەر شتێک بێ ئەگەر فرسەتی ئیشتان بۆ هات لە دەرەوی وڵات و خێزانەکەت ڕێگر بوون گوێیان لێ مەگرە و بڕۆ ئەمە فرسەتە بۆ تۆ لە خێزانەکە تا کەسێکی سێم هەیە تەداخول ئەکا مەرز نییە بە خیانەت بێ کەسی سێم هەموو جارە خیانەت نییە لە خیانەتی جستەی ئۆشتانە یعنی لەوانێ بە قسە بە ئیش بە هەر شتێ بە خیانەت کە ئەم کەسە باش نییە لەوانەیە هاوڕێ و بێ ئیتر و ئامەرە و لەکەن ئاگادار بە ئەو کەسە نزیکە هەنێ لە ئێوە سەفرێکتان بۆ ئەبێ هەندێک گۆڕانکاری ئەەکەن بۆ داهاتوتان ئیتر لە خوێندنا لە ئیشا لە ژیانە لە هاوسەرگیری ئەم کەسە لەگەڵ ئەم گۆڕانکاریە لەگەڵ بورجی ئاگریا بێ یعنی باشی شەبێ ئیشەله زۆر قورسایی و بارگرانی بۆ خۆتان دروست مەکەن ئاگاتان لە تەندروستیتان بێ ئیسراحەت کەن خەو ئیهمال مەکەن ئەم ماوەی خەوتان زۆر زۆر خراپە ئاگاداری خەوەکانتان بن و هەر تەندروست بن سەبارەت بە بورجی گا و مانگی شەش دەستکەوت و خێری زۆر ئەم مانگە وا لێ خەڵک حەسودی و پێ ئەک با لە پانزە ڕۆژی ئەخیرا ئەبێت یعنی لە پانزە ڕۆژی ئەوەڵا نابێت ئەی ئیتر پارە ئەبێ خۆشەویستی گەڕانەوە ئەوانەی بەتەمای گەڕانەوەن هەنێ لە ئێوە کەرسی بورجی کەسێک گەناسێ بورجی دووپشکە یعنی ئەو کەسە باشە بێ بۆتان زۆر زۆر دڵتان خۆ پێ خۆشە بێ بەناسینی ئەم کەسە دەستکەوت و لە ناسینی ئەم کەسە دەستکەوت و شتی قازانجی باشتانە بێ لەم کەسە هەندێ لە ئێوە لەوانەیە جیابونویان دەرکردنەوەیان تەڵاقە بێ بەڵام دوو بارە ئەو کەسە داوای گەڕانەوە ئەکا کەسی بەرامبەرێ تۆ دوو دڵی لە گەڕانەوە فرسەتی دووەم یعنی داوای ئەکات تۆ بیە یان بە عکسەوە تۆ داوای فرسەتی دووەمەکەی من بە کە بورجەکان زانیاری تان پێ ئەڵمی خوێنمەوە جاری وایە تۆ وای یا کەسی بەرامبەری هەر کەسە کە پێ بۆی خوێنمە خۆی ئەزانێ ژیانی چۆنە یا بە عکسەوە ئەو کەسە بەبێ هیچ هۆکارێ دوورکەوتۆتەوە لە تۆ بەڵام ئەگەر ئەو بە تۆ بڵێ بگەڕێنەوە تۆ ڕەفزی ناکەی بەڵام دوو دڵیشی لەوەی کە وەڵامی بیتەوە بگەڕێتەوە ئەمانگای خێروبەرەکەتێک تان دەست دەکەوێت لەگەڵ کەسی لە کەسی بۆرجی گیسکە زۆر دڵخۆشە من پێی کێشەی تەندروستیتان هەبوو ماوەی پێشووی شەڵا چاگە بن بەس مهم ئەوەی دکتۆر و عیلاج ئهمال مەکەن و ئاگاتاری خواردن بن پارەی زۆرتان بۆ هەیە تە لە میرات بێ لە هەر شتێ بێ بۆتان دەست دەکەوێ تۆ خێریشی لێ کە ئیشەڵا چاوان فەستان لەسەرە ئاگادار بن کەسانێک بەخیلیتان پێ بن کە ئەو پارە شتێکتان پێ ئەبینن پارەیە شتێ سیارە بێ خانوو بێ خۆتان پارێزە بە قورآان و نوێش ئەتوانن ئیتر قورآان بخوێنن نوێش بکەن دا بکەن لەخوا ئەو ڕقی شەرعی هەیە بیکەن بۆیە محفوظ بن هەنێ لە ئێوە داوای هاوسەرگیریتان لەکەن لەوانەیە کەسی ڕابردوو بێ پێش لە پێشا لەگەڵیا بووی ئەو کەسە جدی نەبووە بەڵام ئێستا جدیە و داوا ئەکا هەنێ لە ئێوە کەسێکەیە پارەی لێ شاردوونەتەوە ئیتر لە میرات بێ لە قازانج بێ شەریک بێ هەچ کەسێکە بەڵام حەقی خۆت وەرەگریت و لە کۆتایی هەفتەی سێیەما ئاگاداری پارە سەرف کردن دەست بڵاو مەبن هەرچیتان دەست کە هەوێ سەرفی مەکەن ماوەی ڕابردوو هیلاک و دڵتەنگ بوون ئەگریان لەخوا ئەپاڕێیتەوە ئەم دوعایانە قبوڵ یعنی قبول کا لێ دوعا و ئەکرد بەس ئەم دوعایانە ئێستا قبولەکە و ئەبن و ئیشەڵا ئاوات تانێتە دی یعنی سەرەتایەکی تازە ئەبێ بۆتان هەنێ لە ئێوە ئیمزای وەرەقەیەکەکەن ئیتر ئیش بێ پارە بێ کڕین بێ فرۆشتن بێ موڵک بێ زەواج بێ هەر شتێ بێ یعنی ئاگادار بن کە ئیمزای هەر شتێکەکەن شتێک هەیە بۆ ئێوە تۆ چاوەڕی دەمێکە چاوەڕێ ئەمی یەت بە سەبرکە و بەخاویەت پەلەن نایەت وا بەزوو بە ئاسانی ئەم ماوەیە کەسێک هەیە بورجی تورابیە تەمەنی لە سی بۆ چل ساڵە ئەم کەسە یعنی کەسێکە کەم قسە ئەکات کەسێکە خۆی کەم دووە بەس خێری زۆرە بۆ تۆ سوودی هەیە شەر نیە بە قسە بێ ئەوانەی کە لە مەکتەبن و ئەخوێنن سەبر بکەن مەترسن شتەکان باش ئەبێ ئەگەر ئەوانەی لە پۆل لەم خولە باش نین لە خولی دووەم بۆ پۆلی دوانزەکان باش ئەبێ هەنێ لە ئێوە لە بابەتی سۆز سۆزداریە یعنی خۆشەویستیە لە سینگلەکانە کێشەتان بۆ ئەبێت ئیتر کێشە لەگەڵ خۆشەویستەکە و نازام چۆنە ئەو خۆتانێزان کەسێک هەیە تۆی خۆش ئەوێ چاوی لەسەرتە دایمە لە پشتە ئەو کەسە بورجی ئاگریە یان ئاویە پلەی هەیە دەسەڵاتی هەیە مدیرتە هەچ کەسێکە لەوانەیە یان کەسێکی گەورە بێ لە تەمەنا باوکە بێ باپیرە بێ بەتەمەنترە ئەو کەسە پشتی پێ ببەستە و مەترسە و بۆ تاهاتوو بۆ ئێستەشە ئاگاداری نهێنەکانتان بن نهێنی خۆتان باس نەکەن هیچ پی پارە هی ئیچ هی خۆشەویستی هیچ شتێک لەم مانگایش نهێنی بپارێزن ئەوانەی مناڵیان هەیە و جیابوونەتەوە ئەبێ باشتر وایە بگەڕێنەوە لەبەر مناڵەکانتان چونکو مناڵەکانتان سەریان لێ تەکەچێ و بە تایبەتی لە بابەتی مەکتەب و ئەو شتانەیە هەرچۆنێگە بێ خۆتان تەحملکان ڕێکەون لەبەر مناڵەکان هەر لەش ساغ بن سەبارەت بە بورجی دوانە بۆ مانگی شەشی دوو هەزار و بیست و پێنج شتێک هەیە لە ژیانتا پێویستە خێرا چارەسەری بکەی ئەویش سیحرە یا حەسودیە چاون فەستە بە ئاەتی قورآانی بێ بە ڕوقی شەرعی بێ بە هەر شتێ بێت ئەبێ چاکیکەی ئەم مانگە ئیش لەگەڵ بورجی سەتەڵ یان دوانە ئەکەیت ئیشەکانتان زۆر زۆرە بێ شتێکەیە بابەتی پارەیە تۆ چاوەڕیت یان ئیش یان شتێکە نەتیجەکەی درەنگ ئەکەوێت یەت بەس هێواژێر کەسێک هەیە بورجی تورابیە ئەم کەسە ئەناسن پیاوە تەمەنی لە بینی سیەکانایەت لە سی بۆ چلە قژی ڕەشە جسمی پڕە ئەگەر ئەم کەسە هاتە ژیانت یعنی یا تۆ ئەبی بە کەسی سێمی ئەو کەسە یا تۆ ئەم کەسە هەبێ بەس کەسی سێم لە ژیانتە یعنی تشتێکی ڕاست نییە تۆ معجبی ئەم کەسەی یعنی دڵت یعنی حەزەکەی لەگەڵ ئەم کەسابی بەڵام پەیوەندیەکە کاتیە مەیکەن تەنا بۆ جەستە و خەڵەتە ئاگادار بن ئەم مانگە خۆتانە پارێزن بە تایبەتی ئافرەتەکان لە هەر کەسێک کە داوای پەیوەندی ئەکات لەبەر ئەوی ئازاری زۆریان یاون لە ڕابردووە چقۆی زۆر بە پشتانەوەی زۆر عزیێتیراون خۆتان حەزەرەکەن ناوێرن هیچ پەیوەندێکی تازەیە جوابی هیچ کەسێ بنەوە هەفتەی چوارەم هەنێ لە ئێوە پەیوەندیەکە لەگەڵ بورجی دوو پشک یان ئیشی لەگەڵەکەن کەسێک کە بورجی دوو پشک بێ و سوودی پارە پێتانەگەینیان کەسی یارمەتی خوێندنتانە باری سۆزداری ئەبێ بە خۆشەویستی پەیوەندەکە زۆر بەهێزە بێ بۆ هەندێکتان سەتای تازە ئەبێ لە ژیانتا کە دەستکەوتی باشی پارەی تیا سەرکەوتنی تیا لە بواری ئیش بێ خوێنن بێ سوود وەرەگرن لە شارێزایی کەسانی تر و یان هاوبەشیەکەن لەگەڵ شراکەتەکەن لەگەڵ کەسێکا سۆر سوود دەبینن هەنێ لە ئێوە ڕاستیەک هەیە کە شاراوەتەوە لە تۆ یان کەسێک لە ئیش لە ئیشە لەگەڵت ئیتر ئەو کەسە بورجی شێر هەیە سەڵە نهێنیەک هەیە کە لە تۆ شاراوەتەوە ئەو کەسە ڕاست نییە لەگەڵێ بەڵام تۆ ئەم بابەتە تێ ئەپەڕێنیت و لێی خۆش ئەبیت و ئەڵێی بەوە ناڕوخێم بەس شتەکە ئازاریش دەیە هەنێ لە ئێوە گەر متمنن لەسەر شتێ وازی لێ بێنن شتێکی غەڵەتە وازی لێ بێنن تکایە تر مەشروبە جگەرەیە هەر شتێ بێخی خراپ بێ تەنانەت جستەیش بێ هەرواز بێنن سحر و هەسوودی زۆر هەیە خۆتان پارێزن تکایە لە ئەوڵیش پێم وتن بەمە بەچی ئەزان لە سەتانە بە خەوەی بینن خەوەکانمان درۆ نین خەوەکان یعنی شتەکان بە مەسجخوا بۆمانە نێرێ لەبەر ئەوە نوێش دوعا قورآن خوێنن گرنگە زۆر زۆر ئەوە چارەسەری بکەن. کەسێک هەیە بورجی هەواییە یا ئاگرێ یا بورجی شێرە ئەم کەسە کەسێکی شێتۆکەیە هەڵسوکەوتی چاوەڕوان نەکراوە شتێکی لێ ئەبینی باوەڕ ناکەی ئەم کەسە یعنی باش نییە گەر لە ژیان تا بێ هەنێ لە ئێوە لەوانای ڕوبەڕووبوونەوە بێ لەگەڵ کەسی بورجی فەریکە ئاگاتار بن لەوانەیە تۆ عادزی بکەی قسەی ڕق بکەیت یا ئەو قسەی ڕق بکات ئاگاداری ئەم بابەتە بن هەنێ لە ئێوە هەستەکەن شتەکان ڕوون نییە لە چواردەورتان بەنهێنی شتەکان ئەکرێ شتی غەڵەت هەیە لەبەر ئەمە بەخۆتایەنەوە بە هەڵس و کەوت و بڕیارەکان تایەنەوە بە پەیوەندیەکان تایەنەوە ئەم شتانە غەڵەتە یا ئەم کەسانە غەڵەتن لە ژیانتانا ئەبن بە بەدبەختی بۆتان بەدبەختیتان بۆ ئێنن پێویستە خۆتان بگۆڕن زوو باوەڕ بە خەڵک نەکەیت ئەم هەڵسوکەوتانەی خەڵک کە ئەیبینی لیان دوورکەوەرەوە هەنێ جار تۆ بە دەمی خۆتیش خەڵک لە خۆت دوورەکەیتەوە بەڕاستی بورجی دوانە با من نەڵێم ئێستا ئەڵێن تۆ ئەڵی ئەم کەسە بورجی خراپە ئێمە کەسمان فریشتەنین هەموو غەڵەتمان هەیە و خراپەشمان هەیە چاک و ڕاستمان هەیە بەڵام بردی دوانە لەبەر ئەوەی خۆی کەسەیاتەکەی وایە دوو کەسە قسە هێنان و بردننی زۆرە یعنی تۆزێ لە قسە غەڵەتە ئەبێ ئاگای ئەوەتان ئەنی چاکیش نابن بەڵام هەر ئاگادار من قسە هێنان و بختان باش نییە هەنێ لە ئێوە پیاوی بردی شێر کەسێکی جەزابە خۆی بەدڵە کەسێکی خامزە ڕوون نییە زیرەکە ئەزانێ یاری بە هەست و سۆز بکە ئەزانێ خاڵی لاوازی تۆ چییە چۆنە بەکاری ئەهێنێت سوڵتەی هەم پیاو دەسەڵاتی هەیە تۆ ئەم پیاوە بەرامبەری ئەبیت و ڕوبەڕووی ئەبیتەوە لەوانەیە غەڵەتێک بێ لە بینتانە بەڵام ئیتر ئاگادار بە کەسێکی زۆر فێڵبازە لەوانەیە شتێکی گرنگت لێ ببە یا دزیت لێ بکە یا فێڵە لێ بکە لە پڕ سەفەر بکە و بڕوە یان یاری بە هەست و سۆز بکە ناحێ ئاتفی و غەڵەتێکرد لەگەڵ بکات و بڕوات خۆی جنسی وڵاتێکی تری هەیە لەوە چێ لە پڕون ئەبێ ئاگاداری دزی بن شتەکان تام شارنەوە ئەوانی دادگایان هەیە لە بەرژێوەندی ئێوە ئەبێ بڕیارەکان هەنێ لە ئێوە گەڕانەوە بۆ کەسی ڕابردوو چونکە تۆ ناتوانی بەبێ خۆشەویستی بژی بورجی دوانە وایە دایمە ئەبێ کەسێ لە ژیانیا هەبێ لەوانەیە ئەمجارە بگەڕێتەوە بە کەسێکی ڕابردوو چکو خۆشەویستی هەبووە لە بەینتانا پێش ئەوە ئەوانەی ساردن یان بەرامبەرەکەیان کەسێکی سارد و وشکە کەسێکی بێسیفەتە یان تۆ وایت یانی وشک و سیفەتە نیە ئەبێ نەرم بی گەرم و گوڕ بی دڵ ساف بی ڕەزیل نەبی هەست و سۆزەکانە دەربڕی خۆ ڕەزیلی هەر لە پارانە لە هەست و سۆزی شایە لەبەرەوە ئاگاداری ئەمە بە زۆربەی پەیوەندەکان بەهۆی ئەم هەڵسوکەوتانەوە کۆتاییە ئەوانەی کەسێک هەیە کەسی بورجی گیسکە لە ژیانتانە تکایە وازی لێمێنە بە تایبەتی ئەگەر ئەم کەسە کەسی سێمە لە ژیانی تۆ تکایە یا کە تۆ کەسی سێمی لە ژیانی کەسێکە ئەو بورجی سکیسکە تکایە واز بێنە ئەمە بێ بە غەڵەت و کێشە بۆ تو هەر شاد بن سەبارەت بە بورجی قرژاڵ بۆ مانگی شەش ئەم مانگە بڕیار بە دوو دڵ مەبە واز لەوە بێنە لە دەستچوونی لە دەستچوونی شتەکان لە واز لە دەستچوونی فرسەتەکان بێنە حەقێک هەیە مافی خۆتە بە فێڵ بەدەستی بێنەرەوە یەعنی تۆ ناتوانی مەسەلەن بە دادگا بە شتێ بەدەست بێنیتەوە فێڵێ بکە لەگەڵ ئەو کەسە بەدەستی هێنیتەوە هەندێک لە ئێوە کەسێک یەت هەواڵی گرنکی پێیە بۆتان پانزە ڕۆژی یەکەم سەبارەت بە کەسێک ئیتر ئەو کەسە هاوبەشتە یا لە خوێندن بێ یا لە ئیش بێ ئەو کەسە کەسێکی نزیکە کەسێکەیە پاڵپشتە ئەو کەسە بورجی هەواییە ئیتر هاوڕێ برایە یارمەتیت ئەیات لە بڕیارەکانتا چونکو نهێنی زۆر هەیە لە ژیانتا و مێشکی هیلاک کردوی ئەم کەسە یارمەتیت ئەیا لە بڕیارەکانتان و یعنی بۆیە هەنگاو بنێی شتەکان چاکەی هەندێ لە ئێوە کەسی سێم هەیە ئیتر ئەم کەسە لە ئیشە لە خوێندنە لە ژیانە بە تایبەتی ئەوانەی مناڵیان هەیە ئەگەر پەیوەندیەکی نهێنیتان هەیە لەوانەیە کەسی سێیەم بورجی ئاوی بێ یان بورجی کاوڕ بێ ئاگادار بن هەنێ لە ئێوە سەرەتای پڕۆژەیە خوێندنی تازە ئەبێ یا ئیشی دووەم وەرەگرن یا ئیشی شەو وەرەگرن یا ئیتر ئی دوو ئیش ڕۆژ و شەو زۆر باشە بێ هەنێ لە ئێوە لە ئیشی دەست یان بەهرێکی تازە فێرە بن یا زمان یا خوێندن زمانی دووەم فێرە بن ئیتر یا کۆرسی زمان وەرەگرن ئیتر کۆرسی ئیش وەرەگرن زۆر زۆر باشە بێ بۆتان ئەم مانگە ئەوانەی مناڵیان هەیە مناڵەکانیان کاریگەری سەرەکییان هەیە لە ژیانتانە لەبەر ئەوەی یان تاتانەوێت جیابنەوە یا جیابوونەتەوە لەبەر مناڵەکان یعنی ئەتانەوێ بگەڕێنەوە یا شتەکان چاک بکەن چونکو ئێوە وا حسابەکەن مناڵەکان با یەکەم کەس بن بۆ ئێوە نمبەڕوەن بن بۆ ئێوە شتەکانی کە هەموو لاوەنێن ئەگەر پەیوەندیتان هەیە لەگەڵ کەسی سێیەما با کارینە گەری نەبێت لەسەر ئەو مناڵەکانێ بیر لە مناڵەکانتان کەنەوە لە پێشە لەوانەیە بۆ هەندێکتان ژمارە حەوت زۆر گرنگ بێ لە مانگی شەشە زۆر زۆر لەو ڕۆژانە لە ژمارە حوتەکان شتی باشتان بۆ ئەبێ هەنێ لە ئێوە کەسێک هەیە تۆ زۆر متمانەت پێێتی بەڵام ئەو کەسە شایانی نیە ئەو کەسە بورجی هەواییە ئافرەتە کەسی سێم هەیە لە ژیانە ئەوی شەر کەسەکەی کەش بورجی هەواییە هەنێ شت هەیە لە پشتەوە بە نهێنی ئەکرێ لە پشتەوە تۆ ئاگادار نیت ئاگادار بە لە هی خێزانەکەت بێ لە دەرەوە لە ئیش بێ هەنێ لە ئێوە ئاگاداری دزی بن دزیتان لێ نەکرێت تۆ متمانەت بەو کەسەیەتە ماڵە دێتە ئیشە دیا شەر دزی هەر لە پارە نییە لەوانەیە لە ئیش لە وەراقا لە شتێکا لێ بکەن ئاگادار بن ئاگاداری شتە گران بەهاکانتان بن بیشارنەوە لە شوێنە کەس پێی نەزانێ کە کەس با جێگەکەی نەزانێ هەنێ لە ئێوە شتێکی گرنگ لە مانگی شەشە ڕوو ئەیات لە ژیانتانە زۆر زۆر سە هشتا پلە یعنی ژیانتانە گۆڕێ کەسێک هەیە تۆ زۆر مرتاحی لەگەڵی ئەو کەسە بەنهێنی لەگەڵیی ئەو کەسە دڵت خۆشەکە مەسەەن ناحی مادی معنەوی ئەو کەسە بورجی کەوانە هەنێ لە ئێوە واز لە کەسێک ئەهێنێت و ئەگەڕێتەوە بۆ لای کەسێکی کە بە نهێنی کەسی سێمە کەسی ڕابردووی تر خۆتان نەزانن هەندێ لە ئێوە پەیوەندی هەیە لەگەڵ کەسی بورجی قرژاڵە بەنهێنی چاوڕوانی شتێک بکە کە لە ڕابردوو تۆ هەر بیری لێ ئەکەیتەوە ئەو شتە لە دەستت داوە یعنی زۆر چاوەڕوانەکەی ئەبێ بەزێک تۆ سەبرکە هەنێ لە ئێوە لەبەر ئەوەی ڕابردوو زۆر بیری لەکەن و دانیشتون خۆتانتان پێوسە تۆ شتی ئێستا لە دەستێن ئیتر هاوسری بێ خۆشەویستی بێ هەر شتێ بێ کە لە دەست ڕۆشتووە ئێوە هەر بیری لەکەنەوە بیری لێ مەکەن و سەیری بەردەمتان کەن شتی باشتر هەیە هەنێ لە ئێوە ژمارە نۆ لەوانەیە مانگی نۆ بێ یا هەژدەی حەوت بێ یا بیست و حەوتی حەوت ئەم بەروارانە هەواڵ نامە بابەتێکی نهێنی کەشفە بێتێ تیایە یا بۆ خۆت یا کەسێک لە ژیانتا ئەگەر کەسێک لە ژیانتا تۆی خۆش ئەوێ و گرنگی بۆیت و تۆ دەقدیری ئەەکەی بەڵام لەبەر ئەوەی تۆ هەر لە ڕابردووە ئەژیت لەوانەیە ئەو کەسە وازل لێبێنێ ئەو کەسە تۆی ئەوێ بەڵام تۆ دڵت هەر لای ڕابردووە ئەو کەسە عنی خەفەت ئەخوا کە دوور ئەکەوێتەوە هەر چاوەڕێی نامەیەکی تۆیە چکو تۆی خۆشەوێ ناوێ دواکەوێ بەڵام لەبەر ئیهمالی تۆ تۆ بە ڕابردووە پەیوەستی دڵی خۆش نابێ تۆ بێ دڵی خۆش بکەی یعنی کەسێک کە زوڵمی لێکردووی لە ڕابردوو ڕحمی پێمەکە کەسی باشتر با لە بەردەمتایە واز لە ڕابردوو بێنە لە خەیاڵامەژی دوو دڵ مەبە ئاگاداری نهێنی بە، ئاگاداری خۆتان بە، نهێنی خۆت باسی کەس لای کەس باس مەکە. هەنێ لە ئێوە کەسێکی بەتەمەنتر لە خۆت، بە باڵاتر، باوک، مدیر، تۆ ناتەوێ دڵی بشکێنی. ئەو کەسە لەوانەیە غەڵەتی کردبێ، لەوانەیە دڵی شکانبێتی، بەڵام تۆ ناتەوێ دڵی بشکێنی و یارمەتی ئەی، یارمەتیشی با تۆ ئەو خێرانەی ئەیکەی بۆ خوا ئەیکەی. هەر لەش ساغ بن. سەبارەت بە بورجی شێر بۆ مانگی شەش، ئەم مانگە هەنگاوەکانت بژمێرە. بە باشی و بە جوانی پەلە مەکە هەڵەشە مەبە کەسێک هەیە بۆ هەندێکتان مراقبەتانەکە چاوی لەسەرتە کەسێک باست ئەکا بە خراپی سومعەت برینارەکە یەکێک یعنی یەکێکە هەواڵت ئەهێنێ و ئەبا بەهۆی ئەمەوە لەگەڵ کەسی بەرامبرت کێشە ئەبێ عنی دڕکی مەموزین لە بینتانە و کەسە یعنی سومعەت خراپەکە لەوانەیە تۆ بەهۆی ئەوەی مڕاقەبەی کەسێک ئەکەی کێشە بێت جیابوونەوە بێت ئاگاداربن بۆ هەندێکتان ئاگاداری قسە و هەڵسوکەوتەکانتان بن ئاقل بن غیرە مەکەن زۆر باش نییە غیرەکردن چکو جیابوونەوە ئەبێ شک مەکەن لەو کەسە سیقەتان بە کەسی بەرامبەرێ هەبێ بڕاقەبەی کە بەزمەیان لە بزانێ ئەگەر یەکێکتان خیانەت بکەن ئەوە جیابوونەوە ئەبێ لە بابەتی خوێندن و ئیشە هەوڵ ئەن یانی ئێوە هەستاون ئەم ماوەیە زیاتر خۆشەویستیتان ئیهمال کردووە لە خوێندن و ئیشا هەوڵێن هەنێ لە ئێوە هەفتەی سێم خۆشەویستێکی تازە ئەبێت بە تایبەتی سنگڵەکان لەگەڵ بورجی ئاویە ئەو کەسە مناڵترە لە خۆت ئەو کەسە ڕۆمانسیە دڵی باشە گرنگیت پێت ئەیە لەوانەیە بورجی شێر بێ ئەوانەی مناڵیان هەیە، بەرپرسیارێتی مادی و مناڵیان لەسەرە، یان خوشک و برای بچوکتان هەیە، گرنگی بە خوێندن و دەورە ئەیەن بۆیان، یان ئیتر تۆ مامۆستای گرنگی بە تەلەبەکانت ئەی ئەم مانگە کەسێ کەی سەرسامی تۆیە ئەو کەسە بورجی ئاویە یا دووپشکە یعنی لەوانەیە بە نهێنی سەرسامی تۆی بەڵام یەت داوای زەواج بکە لەوانەیە و تۆ داوای زەواجی یان تۆ ئەگەر کوڕەکانە داوای زەواجکەی لە کەسێک بەنهێنی ئاگاداری ئیمزاکردنی وەرەقە بن لە ماڵ مانگە هی عەقد ئیتر هیچ کێ بە نهێنی مەکەن با قانونی بێ ئەگەر زەواج بێ ئەگەر ئیش بێ باش باش بیخوێنەرەوە پرس بە محامی بکە ئینجا بیکە زەواجی نهێنی مەکەن کەسی بورجی کەوان لەم مانگەیان ڕووبەڕووی ئەبیتەوە لەوانەیە کێشە بێ دەمەقاڵێ بێ ئێوە زۆر بەپەلەن لە شتێک ئیتر کڕینی سەیارە بێ حەزتان لە کەشخەییە مەیکەن پەلە مەکەن یا خانوو بێ یا شوقە بێ هەر شتێ بێ پەلە مەکەن چکو زەرەرەکەن پیاوەکان کەسێکەیە بورجی فەریکە ئافرەتە بیری دەکا بۆ دەگری چەند خۆی دەرئەخا کە تۆی ئیهمال کردووە بەڵام دایمە بیری لێکاتەوە چاوی لەسەرتا ئەگاداری بڕیارەکانتان بن سەبارەت بە پارە و بە ئیش پەلە مەکەن لە هیچ شتێکا پەلەمەکەن ئەم مانگە تکایە شتێک هەیە هەندێکتان ئەوێ تۆ پارێزگاری لێ بکەی ئەگەر گرانیش نەبێ یعنی شتەکە خۆشە نێپارە و ئاڵتونشت بێ شتێک هەیە ئەبێ پارێزگاری لەکە ئەگەر نرخیشی زە گران نەبێ یعنی لەوانێ کەسێک بێ بۆت ئەبێ یعنی بیر لە هەموو لایەنەکان بکەرەوە لە شتێکەوە هەر لە لایەنێک ناکە هەتە ئەو شتە هەنێ لە ئێوە ئەگەر بەتەمای سەفرن باشە بیکەن ئەوانەی لە یاسا و قانون ئیشەکەن هیلاکن یعنی ئەوانەی کە محامین لەوانەیە کێشەیەکتان هەبێ و یعنی ئاگاداری قەزیەکانتان من ئەوانەی کێشەی محکەمەیان هەیە محامی زیرەک بگرن تکایە محامیەک مەگرن کە کێشەکەتان بۆ چارەسەر نەکە کەسێک هەیە بۆ هەندێکتان بورجی ئاگریە یا کاوڕە لێتان نزیک ئەبێتەوە ئەو کەسە بۆ جستەیە بۆ خۆشەویستی خۆت نییە ئەڵێ شتێک تێمێ و جەستەتم بەرێ بەس قبوڵی مەکە نەمە غەڵەتە هەست بە تایبەتی بۆ ئافرەتەکان هەنێ لە ئێوە ئاگاداری نهێنی بە چونکە ئەگەر کەشف بێ حیاتە بن و باسی شتەکان لە پشتە و سوکتەکەن ئاگادار بە کەسێک هەیە بۆ ئێوە یان خۆت لە خێزانەکەت یان خۆت یا کەسێکی خێزانەکەت ئاگاداری بن دایک باوک تەندروستیتان باری تێک ئەچێ و بچن بۆ دکتۆر ئیهمال مەکەن ئیشەڵا باشە بن بەڵام هەر دکتۆر ئیهمال مەکەن و ئیشەڵا هەر لەش ساغ بن سەبارەت بە بورجی فەریک بۆ مانگی شەش ئەم مانگە ڕابردوو لە خۆی دوای خۆت بەجێ بێڵە ئەوەی دێت زۆر باش و جوان و خۆشتر ئەبێت واز لە ڕابردوو بێنە و ناحی ئیش بێ عاتفی بێ هەر شتێ بێ هەنێ لە ئێوە لەوانەیە وازتان لە کەسێک هێنا بێت ئەو کەسە مودمین بێت ئیتر مودمینەکە لەسەر مەشروب بووە خیانەت بووە ئەگەر هاوسەریشت بێ ئیتر لەمە تۆ متمانەت بە خۆت ئەکەی قوبوڵی ناکەی هەست بە کەمایەتیەکەی لەگەڵ ئەم کەسە و لە ماوەیەکی کەم باشتر ئەبی و لە مافی خۆو خۆش نابی و تەنازول ناکەی ئەڵێی من شایەنی باشترینم شایەنی تەقدیر و ئیحتیرامم ڕێزم خۆشەویستیم ئیتر قیمەتی خۆت ئەزانی هەنێ لە ئێوە خۆتان زۆر هیلا کردو ئیتر لە پارە بێ لە ئیش بێ لە خوێندن بێ ئەڵێی من سەر ئەکەوم شایانی باشترم پلە یعنی لە ئیش و خوێندناڵی بلەی پلەی باشتر بەدەست بێنم بۆ داهاتم زۆر باشترە بێ ئەمە زۆر زۆر باشە بیرکردنەوەی باشە کەسێک داوای خۆشەویستی یان زەواج ئەکا لە ئیش ئەو کەسە لەگەڵتەی تریا لە خوێندن لە مەگەڵ لە مەکتب لەگەڵتە ئەو کەسەیە بورجی هەوائیە یان ئاویە ئەگەر ئاوی بێنە هەنگە زۆر سەرسامی تۆیە لە خۆ مناڵترە بەتەمەن لەوانەیە زۆر معجیبە بە خۆت بەجستت بە شخصیت کەسێکی سووگ نییە قورسە بە شەخسیەتە نرخی خۆی ئەزانێ ئیتر ئەم کەسە لەوانەیە زۆر زۆر باشە ئێتە بەردەمێ هەموو کەس ڕەفز مەکەرەوە تاقییان کەرەوە بزانەگەر کەسێکی باشە قوبوڵی بکە هەنێ لە ئێوە بڕیارتان ناوە کە کەسێک چەند گرنگیش بۆت بووە وازی لێهێنی واز لە هێنان وازنەهێنانی کەسێکە هێنن زۆر گرنگیش بۆ پێشتر بۆتان هەنێ لە ئێوە کەسێک هەیە خیانەتی لێکردویت ئەوێ بگەڕێتەوە تۆ بە قسەی ڕق ئەیکوژی جوابی ئەیتەوە بەڕاپستی کە لە قسەکانی توە ئەگری یعنی کە لەو پێشنک و تەقدیری تۆ نەکرد ئەو کەسە ئێستا بێت تۆ ڕووخاوە خۆی دەرناخەکەەوە ڕووخاوە بەڵام هەز زۆر بە تەنایی ئەکات و پێش دەڵێ دوایی کەسێکە یعنی بەس پێشەوە عزێتی تۆیەوە بەڵام ئێستا تۆ دووبارە ئێڕوخێنیتەوە کەسێکی بورج هەیە بورجی دووپشکە لەم کە لەگەڵم کەسە خاڵ یعنی ڕوبەڕوبوونەوە ئەبێ قسە ئەبێ دەمەقاڵێ ئەبێ لەوانەیە بگاتەوەی شەڕیش بەڵام ئاگاداری قسەکانتان من چونکو زۆر لەم کەسە پڕن شتێکی لە ژیانتان واستان لێهێناوە ئەمەش خی گەۆڕە بڕیاری بەوەیاوە یعنی تاوتۆ ناتانی بیگەڕێنیتەوە خاڵی لاوازی ئێوە ئەوەیە کە فرسەت لە دەست ئەی بە هۆی هەڵەی ڕابردوو یان شتەکان باش نابێ ئێستا لە ما بۆتان ڕوونکەمەوە چۆن تۆ بە هۆی ئەوەی لەوانەیە کەسی ڕابردوو خراپ بوو بێ خۆت ئەڵێ کەسەکان باش نین سیقەت نییە کەسی باش یەتە بەردەمێ تۆ هەرێکسەر ڕفسیەکە تۆ تکایە ڕفسیان مەکەنەوە تکایە ئەو کەسە هەڵسەنگێنن ماوەیەک لەگەڵی ڕفێق بن هاوڕێ بن گفتوگۆی لەگەڵکن کە کەسەکە باش بوو باشە باش نەبوو خۆ حافیز سینگڵەکان خۆشەویستی تازە ئەبێ ڕەفزی مەکەن تکایە ئێستەش پێتان ئەڵێم لەوانەیە داوەتتان بۆ بکە بچن بۆ شوێنێک یعنی نانێ بخۆن قوبوڵی بکەن و بزان چۆنە لە خوێندنە ماوەی داهات و هەوڵی بۆ بن زۆر زۆر باشە بێ هەوڵی بۆ بن ئێوە لە خوێندنا حەزەکەن سەرکەون بەڵام یەک تۆز پەلە ئەکەن لە خوێندن هەوڵی بۆ بن شتەکان زۆر بابەشەبێ و هەر سەرکەوتوو بن سەبارەت بە بورجی تەرازوو بۆ مانگی شەش شتێک هەیە لەم مانگا تۆ چاوەڕێیت بەڵام بە هێواشییەت لەوانەیە ئەو شتە هاوسەرگیری بێت تۆ چاوەڕێیت لەوانەیە ئەو کەسە بورجی ئاوی بێت یەت ئەبێت شتەکە بەس هێواشە جارێ هەندێک لە ئێوە قسەکردن تان ئەبێ لەگەڵ کەسێک کە دابڕابوون دووبارە قساکەنەوە ماوەیەک بلۆک هەبوو یا دوور بوون یان ئەو کەسە لە سەفەر بوو یا تۆ لە سەفەر بووی ئەو کەسەیە بورجی هەوایەیە ئاگریە گەڕانەوەیەکە ئیتر بە نامەیەکە نێرێ یا هەدیەکە بینێ یا بینی نەبێ ئیتر خۆشەویستی ئەبێ ئەو کێشە ئەو کەسە کێشەکەی چییە ئەوەیە کەسی سێم هەیە لە ژیانە چەند تۆ خۆشت بێ و تۆ ئەو تۆی خۆش بێ بەڵام دڵی تۆ هەرتەنگە ئەڵی کەسی سێم هەیە لەما ستۆپێکەکەی دایمە یعنی ئەتیزارێنێتەوە داوای لێبوردنەکە قسەی خۆش ئەبێ ئەم کەسە لەوانەیە بورجی ئاوی بێت دەجیانتەوە کەسێکی تازەش بێت لەوانەیە کەسی سێم بورجی ئاوی بێ واز دەکەم کەسی سێم بورجی ئاوی بێ کە ئەما لە بینتانەیە هەندێک لە ئێوە کۆتایی بە پەیوەندیێنن لەگەڵ کەسێکە ئەو کەسە لەوانەیە سی و پێنج عمری بۆ چلو پێ ساڵ بێ پێستی سپی نییە باڵای وەسەتە قژە قژی زۆر خاو نییە جسمی پڕە ئەگەر یان تۆ ئافرەتی لەوانەیە ئەو کوڕە ڕیشی هەیە یا سەکسوکی هەیە ئەو کەسە بورجی تورابیە بۆ ئێوە کەسی بورجی دوو پشک یەتە ژیانتان لە هەفتەی چوارەمە هەنێ لە ئێوە واز لە شتێک یان پەیوەندیەکە هێنن بۆ شتێکی تازە یا بۆ کەسێکی تازە کەسێک لەم مانگا ڕوبەڕوو بوتانەوەی ئەو کەسەش بورجی کەوانە ئاگادار بن ناوانێ مناقەشە شەڕ دەنگە دەنگ ببێ هەیە و پێویستە باڵانس بکەن لە ژیانتان ماوەیەک پێستانەوەی تەنیا بن گوێ لە هەستی خۆتان بگرن گوێ لە ناختان بگرن بچنە سەوزای بچنە سروش بچنە شوێنێک بیر بکەنەوە بۆ ئەوی بڕیاری ڕاست بن پێویستان بەوەی لە مانەیە هەندێک لە ئێوە بۆ پارە پێویستە زیاتر هیلاک بیت تەرکیز بکەن شتەکان جوان شیبکەن و لیبکۆڵن و ئینجا ئیشی تیا بکەن کەسێ کەی هۆگری ئێوەیە ئەم کەسە لە ڕابردوو بوو بورجی ئاگری یا هەواییە ئەو کەسە ئەیەوێ بە ینی بەخۆیەوە بەندت بکە ینی تۆ دڵخۆشی ئەەکەی زۆر زۆر بەڵام ئەو ئەوێ هەر تۆ بۆ خۆی بی یعنی ژیانێ ژیان تۆ ژیانی ئەوە ڕنگاو ڕەنگ کردووە بەس ئەو کەسە تۆزێ ئەنانیە خۆپەرستە یەعنی حەزەکات تۆ بەس بۆ ئەوی بی بەڵام خۆی لە هەمان کاتا کەسی سێهەم لەوانەیە لە ژیانێ هەبێ تۆ نازانی بەم کەسەی سێم لە بەردەوام ئەبی لەگەڵی یان لەوانەیە پێ بۆی لەوانێ بۆی دابنی ئەبێ بۆ شکە شک بێ دوایی کە ئەم کەسەی هەیە پێی ئەڵی بە شەرتێ من لەگەڵ دۆڕم واز لەم کەسەی سێم بێنی لەم مانگەیە کەسی بورجی شێر هێزە بۆ ئێوە پاڵ پشتە ئاعتیمادی بکەنە سەر پشتی پێبستن بەڕاستی وازهێنان لە هەڵەی ڕابردوو سەرەتای تازە بۆ ئێوە دروست دەکا کۆنتڕۆڵی خۆتان بکەن ئەو غەڵەتانەی کە غەڵەت ڕابردوو کردوتانە مەیکەنەوە هەنێ لە ئێوە سەبرتان کردووە لە شتێک لە ژیانتانە زۆر ئازاریایی بەڵام خوا قەرەبوو دەکاتەوە زۆر زۆر بە باشی قەرەبوو دەکاتەوە کەسێک هەیە زۆر وعدە دەیاتێ یانی وەعدەکانی ناباتە سەر تۆی مشەوەش کردوە ژیانی سەرقاڵ کردوی ئەو بڕیار نایەت تۆی خۆش ئەوێ ئەگەڕێتەوە لات ئەگەر دوریش بێ بەڵام ناتوانێ بڕیاری هاوسەرگیری با و مێشکی تۆ تێک ئەیا و شێت دەکات مێشکت زۆر مەشغوڵە کا بەم بەباتدا کە ناتوانێ بڕیاری هاوسەرگیری با بەڵام شتەکان ئەبێ بە زەواج هاوسەرگیری لە کۆتاییە ئەڵقە ئەبێت بەڵام بە مەرجێک چی تۆ بزانی چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەم کەساکەی با پێوە بڵێم قەت لە سا سا وەعدی مەیەرێ با ئەویش چاوەڕێی تۆ بێت تۆزێ ئیهمالیکە با قیمەتێ بزانێ وا ئەزانێت تۆ دایمە چاوەڕێی ئەوی تۆ زۆر هۆگری ئەویت یعنی لەبەر ئەوە بێت تۆزێ خۆ دوور خەیتەوە بۆیە ئەویش هەستی بۆ تۆ هەبێ و بڵێ ئەترسم لە دەستم چێ بۆیە ئیتر داوای زەواج بکە لە مانگی دە زەواج ئەبێ داوا لێەکە مانگی حوت و هەشت قسە ئەکەن دوورەکەونەوە بەڵام مانگی دە دووبارەوە نزیک ئەبێتەوە و داوای زەواجەکە و هاوسەرگیریەکەن مهم ئەوەی تۆ خۆ قرس ڕابگریت و بزانێت چۆن مامەڵی لەگەڵەکەی ئەم کەسە بەس ئەوەیە کێشەکەی تۆ ئەمەنا لی نزیک بوویتەتەوە ئەو دوورەکەوێتەوە بەڵام تۆ خۆ دوورکەورەوە ئەو نزیکەکەوێتەوە هەموو شتەکان باشە بێ سەبارەت بە بورجی دووپشک بۆ مانگی شەشی 2025 ئەم مانگە مانگی بەختی تۆی و لە دەستی مەیە ئەوانەی کەسی بورجی کەوان هەیە لە ژیانتان بەردەواو بەردەوامی و هێمن و هەست و سۆز ئەبێ و ڕۆمانسیەت ئەبێ ئەم مانگە هەنێ لە ئێوە ئەنجامی ئەوەی هیلاکی ماوەی ماوەی ڕابردووتان کە زۆر هیلا بوون بە شتێکەوە ئەنجامەکەیتان دەست دەکەوێت ئیتر لە خوێندن بێ لە پەیوەندی خۆشەویستی بێ لە پارە بێ لە ئیش بێ کەسێک هەیە هیلاکی تۆ ئەنرخێنێ لەم بەرام بەرامبەری ئەمە دەستکەوتی هیلاکیەکەت ئەبێ ئیتر شتێکی باشت دەست ئەەکەوێ ئیتر یا لە دادگا ئەنجامێکی باشت دەست ئەەکەوێ کە تۆ چاوەڕێ بووی خوا پاداشتتەیات و هی سەبر و تحملەکەت هەندێ لە ئێوە لەگەڵ کەسانێک کە لە دەرەوەی وڵاتن پەیوەندیتان هەیە یارمەتیتان ئێن ئیتر لە ئیش بێ لە پارە بێ لە خوێندن بێ لە هەر شتێ بێ سوودیان لێ ئەبینن ئەو کەسانە شارەزان یارمەتیتانێن سنگڵەکان خۆشەویستی تازە ئەبێ کەسێگێتە ژیانتانەوە لە هەفتەی دووەمە پیاوەکان داوای خۆشەویستی ئەەکەن لە کەسێک لەوانەیە داوای زەواجیش بکەن هاوسەرەکان تێگەیشتن و خۆشەویستیتان ئەبێ و تەقدیری یەکتریەکەن قیمەت یەکتریێزانن ئەم مانگە هەندێ لە ئێوە وەرەقەیەک ئیمزا ئەکەن ئیتر هاوسەرگیری بێ ئیش بێ ئیتر بە قانون و دین و شەرع ئەبێ ئەم مانگە کارما بۆ ئێوەیە دادگای خوا بۆ ئێوەیە ئەم مانگە چونکو ئەگەر ئێوە لەسەر حەق بن خوا حەقەکانتان نەیاتەوە چەرخی بەخت بۆ ئێوە ئەبێ بە فرسەتەکان لە دەستی مێن گەشبین من ڕەشبین مەبن مەڵێن نەوەڵا ئێمە هەر زەرەرەکەی ناچ ئیشێکەکەیمەوە نە گەشبین من خوا یارمەتیتانەیە هەندێ لە ئێوە کەسێکە کە بورجی فەریکە لەوانەیە داوای ئیش یا پارە ئەکا یا زەواج یا خوێنن لەگەڵ یا هەننگاوی تازە ئەبێ بیکا هەنێ لە ئێوە بیر ئەکەنەوە بە پاکی دووبارە دەست پێ بکەنەوە ئەڵێن خوا لەگەڵمانەوە هەنگاوی تازە ئەنێن و ئەتانێ خۆیارمەتیتان بان و شتی باشتر بەدەست بێنن واز لە غەڵەتەکانی ڕابردوو بێنن ڕەزیل مەبن خێر و سەدەقە بکەن ئەیانەوێ ئەوانەی کە ئەیانەوێ قەرز بکەن بۆ شتێک بیکەن ئیتر بۆ مڵک بێ بۆ پارە بێ بۆ هەر شتێ بێ ئەوانەی مەحکەمەیان هەیە لەسەر مڵکە پارەیە میراتیە هەر شتێکە کارما ئەگەر مافەکە هی تۆیە دەستت ئەکەوێ خوا پشتی تۆ ئەگرێ حەق لەلای تۆ بێ خوا پشتەگرێ و دەستەکەوێ هەنێ لە ئێوە سەفەر ئەبێت ئەم سەفرە گۆڕانکاریەکی تیابێت یان ئەگەر گۆڕانکاری بکەن لە ماڵ لە شوێنی ئیشتان بۆ باشتر یان لە زەوی مەڵک بکڕن زۆر زۆر باشە بێ ئەمانە کەسی بورجی سەتڵ ڕوبەروبوونەوەی دژی تۆ بێ ئەمانە ئیمانتان بەخوا هەبێ باوەڕت هەبێ بە خۆت و بەخوا لەم مانگەیا زۆر زۆر موهیمە ئەوە ئەوانەی بیر لە بەناوبانگ بوون ئەکەن و لە سۆشیال میدیا بێ بەر کامێرا بێ هەر شتێ بێ بیکەن زۆر زۆر باشە بێ هەنێ لە ئێوە کەسێکی بەناوبانگ ئەناسن ئەو کەسە زۆر باشە و یارمەتیتانەیە هەنێ لە ئێوە لە ئیشەکەتان شەڕێک ئەبێ ئاگاداری شەڕ بن هەندێ لە ئێوە بەهۆی ئیش یا خوێندن دوورکەوتوونەتەوە لە هاوسەر یا خۆشەویست ئەمەش کێشە کێشەتان بۆ دروست دەکا و ئەبێ هاوسەنگی بکەن لە شتەکانە کەسێک هەیە لە ئیش غیرەتان لەکە ڕقەبەرایەتیتان ئەگا ئاگاداری بن بازەرتان لێ نەیە چاڵتان بۆ هەڵەکەنێ کەسی بورجی هەوایی خاڵی هێزە بۆتان لەم مانگەیە کەسێک هەیە نزیکە لێت دایمە دڵی لاتە ئەڵێ خەوم پێوە بینیویت پرسیارە لێەکانە سیحەتە دەکا لێ دەپرسێ ئەو کەسە زۆر باشە بۆت فرسەتێک کهێتە پێشەوە بۆتان لە ئیش بێ یا بهرەیەکی تازە یا بهرەیەک ئیشی خۆتانی تیا ئەکەن زیرەکی ئەنێگەر ئیزیرەکن لەو ئیشە لە دەستی مێ و بیکە لەو ئیشە بەردەوام بە بڕوات بە خۆت هەبێ خۆت پارچە پارچە مەکە لە یەک ئیشا ئیش بکە یعنی لە یەک ئیش کە دۆزیتەوە مەچۆ ئیشێکی تریش بکەی با زەرەر نەکەی سەرکەوتن چاوەڕێتانە بەڵام یعنی شتەکان ئەبێت تۆزێ سەبری بۆ بکەی بەڵام شتەکان زۆر زۆر باشە بێت ئافرەتی بورجی ئاگری خاڵی لاوازی تۆیە غیرەت لێ ئەەکە دوعاو سەحرێ لەکە خۆ بپارێزە لەم کەسە بە نوێژ و دوعا و قورآن کەسی بورجی شێر پلەی هەیە بەهێزە سوڵتەی هەیە توانای هەیە ئەتوانێت سەرت بخات یعنی یارمەتیت ئەیە دەستت ئەگرێ ئەو کەسە یعنی ئەگەر خۆشەویستەیە هاوسەرتە لەبەر مناڵەکان ئەگەر هاوسەرتە لەبەر مناڵەکان لە دەستی مێ چکو خاڵی هێزە بۆ تۆ مناڵەکان ئەگەر ڕەفیقە عینە شت یارمەتیتەیە ئەگەر خۆشەویستە عینەن شت نەبەرەوە کەسە باشەکان لە دەست خۆت مێ بۆ شتی پڕوپوچ شتەکان زۆر زۆر باشە بێ و زۆر دڵخۆشە بن سەبارەت بە بورجی کەوان بۆ مانگی شەش ژیانی خۆو بژی ئەم مانگە پێشکەوە ئاوڕ لە ڕابردوو مەیەرەوە هەنێ لە ئێوە پەیوەندی هەیە لەگەڵ کەسێک بورجی دوانە بێ سەتڵ بێ شێر بێ هەنگاوێکی ڕاستەیە لەگەڵ ئەم کەسە ئەم کەسە ئەگەر تۆ سنگلیت ئەوە زەواجە بێ لەگەڵیان سەرەتای تازە و خۆشەویستی تازە و ڕاستەقینە ئەبێ لەم مانگەیە پارێکی زۆرتان بۆیت لە کەسی دوو پشکەوە ئیتر میراتی بێ هەر شتێ بێ شتێکی لە ڕابردوو یعنی لە دەست شووە تەواو ئەم مەوزوع شۆ بوو بۆت بەڵام ئەبێتە خێر بۆت یعنی شتەکە تەواو بووە بەڵام خێر و خۆشی بە دواوەیە کەسێک ئیتە لەوانەیە کەسێک بمرێت تۆ زۆر خەفەتی بۆ بخۆی بەڵام میراتی باشت بۆیە دڵ خۆشە بێمە بەستم ئەوەیە دادگا لە بەرژەوەندی ئێوەی ئەم مانگە ئەکەر کەسێک سکاڵای لێکردوون ئەوە بەرژەوەندی ئێوەیە و ئێوە ئەیبەنەوە ئەوانەی کەم حامین یا حاکمن شتی باش چاوەڕێتانە ئەوانەی ڕێجیم ئەکەن ئەیانەوێ جستەی یان جوان بێت گۆڕانکاری ئەبێ یان تەجمیلەکەن لەوانەیە زۆر باشە بێ ئافرەتی سینگڵ ئەوانەی کە لەگەڵ پیاوی بورجی هەوایی لەوانەیە زەواج بکەن یان پەیوەندێکی تازە بکەن هەنێ لە ئێوە پێویستی بەوەیە کە ئیسراحەت کا مێشکی ئیسراحەت کا ئەم مانگە هێمن بێ باڵانسی مێشکی خۆی بکە کەسێک هەیە دوانەی ڕۆحتە دوانەی جستەدە لەگەڵ ئەم کەسە کاتی خۆش بەسرە بن لەوانەیە سەفەر بکەن ئەم کاتە کە ئەڵێم کاتی هێمنی بەسەر بن لەگەڵ لەوانەیە خۆشەویستانە بێ. لە بابەتی ئیشە ئەوانەی خوێ خوێنویان و ئیشی زۆر ئەکەنیان لە خوێندنە پێویستە یا ئەوانەی کە زەواجیان کردو پێویستە ئیش زۆر بکەن ئەوانەی خوێنیان دەست پێ بکردو ئەبێ زۆر بەردەوام بن و بە باشی سعی بکەن ئەوانەی کە ئیشیشەکەن ئەگەر تۆ زەواجت کردو ینی پیاوی ژنت هەیە ژنی مێردت هەیە پێویستە ئیشی باش بکەن خۆتانی لا بکەن چکو پێویستیان بە پارەی ئەمما ئەوەیە پێویستە خۆتان دروستکەن ئافرەتی بورجی ئاوی حەسوودە بەرامبەرتان غیرە ئەکا ڕقی لێتانە سحرتان لەکە ئەم ئافرەتە لەوانێت چل ساڵەکان بێ قژی ڕەشە پێستی سپی لێگەنم ڕەنگە زەعیفە زۆر خراپە لەوانەیە کەسی سێیەم بێ بۆتان و ئەیەوێ ژیانتان لێبدا قسەی خراپ فیتنەی ئەکا یعنی ئەم کەسە لەوانەیە بورجی ئاویش بێ لەوانەیە سحریا بن بە خواردن و خواردنەوە یاوێنێتەوە ئاگادار من لەم کەسە خۆتان پارێزن هەنێ پیاو هەیە ئافرەت هەیە بۆیە ماڵی تێکا و خۆی بچێتە جێگەکەی ئەم سحر و شراکە کەسی بورجی گیسک تۆی خۆش ئەوێ تۆم تۆ یعنی لە بەنهێنیە تۆ بەم خۆشەویستیت نەئەزانی چاوەڕی ئەوە نەبووی لەم کەسە بەڵام ئەو تۆی خۆشەوێ خاڵی هێزی تۆ کەسی کاوڕە سەتای تازە و یعنی سەرەتی تازە دەست پێ بکەن ئەم مانگە ڕابردوو ڕۆشتەوە و سەتای تازە بۆ ئێوە زۆر مهمە شتی تازە تان بۆیە ئیش بێ خۆشەویست بێ هەموو شتێ سەری تەکە لە سەرەتای تازەیە لە مانگە شتی باش بەڕۆ ڕووتانە چکو بۆ شتە باشەکان داهاتوی خۆتانی پێم سۆگەر ئەەکەن خۆچکو خوا کە شتێک لێ سەنێ شتێکی باشتری لایە خاڵی لاوازی ئێوە کەسێکە درۆزنە دەری بکە لە ژیانێ ئەم کەسە باش نییە لەوانەیە لە ئیش لەگەڵی بێ هەچ کەسێ بێ کەسێکە زۆر خراپە ئەوانەی کە ئیشکەر هەیە لە ماڵتانا ئاگادار بن یا کەسێک هەیە لە ماڵتانا ئیش ئەکات کە سەفەر ئەکەن پارە و شتی گرانبەهای خۆتان زەمان بکەن بیشارنەوە یا بیبەنە شوێنێکە چکو دزیتان لێ ئەکرێ کەسێک بە نهینی سەرسامی تۆیە خۆشی ئەوەی داوای خۆشەویستی ئەکا باشە بیکە ئیستقرار و خێزان ئەبێ هاوسەرگیری ئەبێ ئاگاداری خەوەکانتان بن لەم مانگە بە نیشانە و مەسجی تیا شی بکەرەوە گوێ لەم مانگە گوێ لە هەستی خۆتان بگرن چونکو هەستی خۆتان ڕاستە زۆر زۆر ئەماوێ هەست دەکەن کە کەسێ خراپە خراپە باشە باشە ئیشێ باشە خراپە ئەوانە ئەڵێم کە هەستەکەو لە پێشا شتەکەت بۆیە هەستی خۆت ئەو شتۆ ئەڵێ مەیکەیا بیکە باوەڕی پێ بکە لەم مانگەیە پلان و ئیش و پارە بەنهێنی بیاڵنەوە ئیش پارە هەموو شتێکتان کە هەتانە بەلای کەس باسی مەکەن چونکو چاو نفست و حەسوودیتان لەسەر و کەسی خراپەیە لە ژیانتانە با بە شتە باشەکانتان نەزانن سەبارەت بە بورجی دیسک بۆ مانگی شەش، گەڕانەوەی حەقێک یا بەدەستهێنانوەی مافێکی خۆت لە کەسێک کە زوڵمی لێکردویت و تۆ سەرئەکەوی بەسەریا، حەقی خۆتان بەدەستەێنەوە. کەسێکی بورجی ئاوی لە ژیانتایە، ئەو کەسە یان تۆ دڵخۆش نین، یەکێکتان پەیوەندیتان هەیە، زەواجە هەر شتێکە، لەم پەیوەندیە دڵخۆش نین، هەست بە خیانەت ئەکەن، یەکێکتان وشکە، یەکێکیان یەکێکتان مەغدورە، لایەنێک بۆ لایەنێکی کە ڕووخاوە. بۆ هەندێکتان هەواڵی خۆش ئەبێ لە کەسی بورجی ئاگری لەوانەیە لە دادگاوە بێ بۆ پارە بێ بۆ هەر شتێ بێ یا هەواڵێکی خۆ لە بە سەبارەت بە خۆشەویستی بێ بە خوێندن بێ نەتیجە بێ دەرەجەی باش بێنن تەلەبەکان ئامانج و ئاوات تانیەتە دی بەم هەواڵە خۆشە ئیسیقرارە بن مێشکتان نەفسیەن ئیسراحەتەکەن ئەڵێن ئۆخاش تەواو هەفتەی سێم زۆر مەژغوڵ ئەبن بە خوێندن ئیتر یا بە ئیش یا بە پارە ئەتانەوێ سەرکەوتن بەدەست بێنن لە شتێکە ئەیانەوێ ئەوانەی ئەیانوێ شوقەیە خانوو یا بکڕن یا زەواج بکەن یعنی ئەتانوێ ئەمە هیلاکی بۆ بکەن خۆتان هەوڵی بۆ بن بۆیە سەرکەون لە داهات و خۆتانی زۆر بۆ هیلاگەکەن کەسێک ئێوێ قسەت پێ بڵێ بوختانت پێ بکە سومعەت لە دەست بی ناو لەکەدارکا بەڵام ناتوانێت تۆ سەرەکەوی سەرکەوتن بۆ تۆیە ئیتر لەوانەیە تۆ بە دادگا شکاتی لێ بکەی حەقی لێ بکەیتەوە چونکو ئەو کەسە ڕقی لە تۆی غیرە لێکە ئەوێ ناو بزڕێنێ ناشرینت بکات لای هەموو کەس لەگەڵ کەسانی بەرامبرت ئەچێ یا لەگەڵانی ئەوانی چواردەورت باس دەکا بە شەڕت فیتنە شتێ بۆەکە ئەو کەسە دڕڕەشە بە خوێنی تۆ تین و ئاگاداری ئەو کەسە بە ئەگەر کەسێک هەیە بورجی تەرازوو ئەم کەسە خۆشی ئەویت ڕاستە بڕوای پێ بکە هەنێ لە ئێوە بابەتێک هەیە لی ئەترسن لە دادگا ئیتر لە ئیشا بێ شتێ بێ دادگایە یا چوونەتە دادگا بۆ ئەو بە بابەتە مەترسە شتەکە هێواژێت بە پەلە بڕیارێ بۆ نایە تۆ بەمە بێزارەبی کە هێواشە و هەر خەبەر نێو ئەوانە بەسەر ئەکەوی لە ئاخرەت ئاخیریا ئیشەڵە. چکو لە دادگا لایەنی تۆ ئەگرێ ئەوەی غەڵەتی کردووە سزا ئەدرێ شتێک هەیە ئەبێ هەوڵی بۆ بیت ئیشی تیا بکەیت چاوەڕێی کەسێک مەکە کە یارمەتیت با و ئا با پش بە کەسێ بەسم نە خۆت خۆتی لاکە و هەوڵی بۆ بە و حەقی خۆ بەدەست بێنە خاڵی لاوازی ئێوە لەم مانگەیە بورجی هەواییە هەنێ لە ئێوە بلۆک هەیە لەگەڵ کەسێکە یا تۆ کردوتە یا ئەو کردوێتی ئیترئەوە خۆتان ئەزانن چکو یەکێکتان مراقبەی ئەوی کە ئەکەن بورجی هەوای یە بەرامبەرەکەت و ئەو ئەوێ بگاتەوە بە تۆ یا تۆ بگەیتەوە بەو بەهۆی مراقبەوە کەسێک هەیە ئێوە قسەتان لەگەڵ بکات ئێوێ شتەکانتان بۆ باسکە بلۆک بکەرەوە گوێی لێ بگرە لەو کەسە ئەگەر بیر لە سەفەر ئەەکەیتەوە بیکە باشە لەگەڵ ئەم کەسە بەش بێ یاخۆ بەتەنیا هەنێ لە ئێوە گەربیر لە گۆڕینی سیارە ئەەکەیتەوە میکە ئەوەی خۆو باشترەو زەرەرەکەیت. ئافرەتەکان پەیوەندیان هەیە لەگەڵ کەسی ئەو ئەنەی کە پەیوەندیان هەیە لەگەڵ کەسی بورجی قرژاڵ یا بورجی ئاوی ئەو کەسە ئەگەر لە سەفەرە یا دوورە ئەو کەسە لە دەست مەیە چونکو باشە خو دوورکەوتنەوەکە نەبۆ بە ڕێگر چکو لە شێوەی ئەو کەسەمە کەمە بۆ تۆ قرژاڵ یا ئاوی بێ. تۆ زۆر بە تەجروبە تێپەڕیوی ماوەی ڕابردوو یعنی تەنگی و خەفەتی زۆر بینیوە بەشتی زۆر خراپات تێپەڕیویت ئیتر بڕیاری ڕاست ئەی لەسەر ئەو غەڵەتانەیە ئەو قورسایانی کە لەسرە بووە شتێک هەیە ئەو گەرە ئەو شتەی توێ پارێزگاری لێ بکە لە دەستی مێ ئەگەر کەسێکە کەسی سێم هەیە لە ژیانت واز لە کەسی سێم بێن و بڕۆڕۆ بۆ لای کەسی یەکەم چکو ئەو بەسە بۆ تۆ زیاتر خۆشویستیتان دەڕببڕن ئێوە تۆزێ ساردن بە تادبەتی پیاوەکانتان هەست و سۆز بۆ بەرامەکە و دەربڕە سارد مەبە با لە دەستی نەی کەسی بەرامبەرێ چاوەڕێ ئەتف و خۆشەویستی تۆیە کەسە باشەکان بە ساردی و وشکی خۆت لە دەستمەیە سەبارەت بە بورجی سەتڵ بۆ مانگی شەش کەسانێک هەیە ئەویانەوێ بگەڕێنەوە بۆ لاتان بەس ئێوە ئەترسن دوودڵن مەترسە چەخت چەرخی بەخت ئەم مانگە بۆ تۆیە هەنێ لە ئێوە لەوانەیە کەسێک لە ئیش یا خوێندن داوای خۆشەویستی یان پارە بکات ئاگاداربە ئیشی تازە ئەبێ هەفتەی یەکەم یان خوێندنی تازە یا ئیشی دەستی ئەکەن بەهرەی تازەتان ئەبێ شتێکی تازە یعنی ئیتر فێر ئەبن یا ئەچن دەورەی تازە ئەبن یا شەراکەتی تاوزە هاوبەشیەکەن لە مانگی هەفتەی یەکەما زۆر باشە بێ هەنێ لە ئێوە مامەڵە ئەگەن لەگەڵ کەسی بورجی کاوڕ یان هەوایی زۆر باشە باری دارایی ئەو کەسە داوای ئیش ئەکایە هاوبەشی و لەکە سوودی تایە لە پارەیە سەتای تازە فێرەبی لەگەڵ ئەم کەسە لە ژیان تا ئیتر ئەگەر خوێندن بێ خۆشەویستی بێ کەسێک بەم نەوعەهات قوبڵیکەن کەسی بورجی گیسک ئەم کەسە چاڵت بۆ هەڵەکەنێ حەسودە خراپە درۆزنە فیتنەیە قسەت پێ ئەڵێ کەسێکی شەیتانە دڵی ڕەشە حەزی لە خێر نیە بۆ تۆ ئەیەوێت تۆ هەموو کەسی چواردەورت کۆنتڕۆڵ بکات و یان کەسێکی زۆر ئیتر تابڵێ خراپە مدمینە لەسەر شتێکی خراپ جنس بێ مەژروب بێ قومار بێ دزی بێ ئیتر ڕووی دووەمی دەرەکەوێ ئەو کەسە بۆت تا ئێستا تۆ نازانی بەڵام بۆت دەرەکەوێ بەم شتانە ئاگاداری چاونفەس بن چاونفەستان زۆر لەسرە چونکو کارتان تێئەکا خۆتان پارێزن تکایە بە نوێژ و قورآن و ڕوقەی شەرعی تۆ ئەم ماوەیە مان ئەم مانگە شۆک ئەبی بەوەی ئەو کەسانت بۆ ئاشکرا ئەبێ کە بەڕاستی خۆی دوودڵ بووی لیان بەڵام ئێستا بۆت ئاشکرا بێ چونکو ئەمانە سحریان کردو هەندێکیان یا چاونفەست و حەسوودی زۆر زۆریان لەسەر تۆیە خۆتان پارێزن پێم وتی بە قورآن و نوێژ و چکو ژیانیان تێکەون بەڕاستی ئەگاداری خۆتان بن لەم ماوەیە بابەتی پارە زۆر قەڵق سەرقاڵی کردوون یەعنی بیر لە داهاتوو ئەکەن ئەڵێن چی بکەین ئیشەڵا باشە بێ شتەکان ئێوە هەنێ لە ئێوە بەهۆی ڕوحانیە و ناتوانن هەنگاو شتێکی ڕوحانی ناتوانن هەنگاو بنێن بەخەو ئەی بینن بەڵام ناتوانن هەنگاو بنێن شتەکە قەرینە و کاری تێکردون هەواڵی خۆش لەلایەن کەسی بورجی نەهەونگەوە بێ لە بابەتی پارە بێ ئیش بێ هاوبەشی بێ ئیتر زۆر باشە بێ ئەگەر ئێوە پەیوەندیتان هەیە لەگەڵ کەسانێک و عاجز بوون و دڵڕەق بوون لەگەڵی، دڵنەرمە بێ و نامە بنێرن و ئاشتی بکەنەوە، چکو تۆ ئەبێ تۆ هەنگاو بنێی. هەنە لە ئێوە پەیوەندی بە هۆی سۆشیال میدیاکانەوە ئەبێ داوای ئیترە خۆشەویستی بکەن هەر شتێ بکەن ئاگادار بن بۆ جوابی هەموو کەس مێنەوە. هەنێ لە ئێو پارێکی زۆر سەرف ئەکەن ئەم مانگە بەرپرسیارەتی ئەبی لەسەرتەرن ئاگادار بن ئەم دەست بڵاویە واز لێبێن دەستکەوتانە بێ باشە بێ پارەکە بەس ئاگاداری مەسرۆف بن هەنێ لە ئێوە زانیاریتان بۆیە سەبارەت بە کەسێک ئەم کەسە یعنی نهێنی هەبووە لەگەڵتان نهێنیکی لێ شاردونەتەوە هەنێ لە ئێوە کەسانێک بەهۆی شارەزایی و زیرەکی سوودت پێ ئەگەیەنن دوورن لە وڵاتی تۆ بەڵام دەستکەوتی باشت هەبێ بەهۆی ئەوەی ئەو کەسانە یارمەتی تێن و ڕێت نیشانێن لە خوێندن بێ لە پارە بێ لە ئیش بێ لە هەر شتێ بێ لەم مانگەیە کەسی ڕوبەڕۆبوونەوەی بۆ تۆ بورجی دوو پشکە لەوانەیە تووشی کێشە بن یا دەمەقاڵەیە شەڕاگادار بن شتێکەیە کۆتاییە لە ژیانتان یا کەسێک لە ژیان تا ئەڕوات یا کەسێک خوا نەخواستە بە نەخۆشی ئەمرێت لە ژیانتانایە ئیتر هەرچ کەسێکی نزیک بێ خوا نەخواستە چەرخی بەخت بۆ تۆیە ئەم مانگە کەسێک هەیە دوورکەوتۆتەوە لێت کۆتایی هات بەڵام ئەو بیر لە گەڕانەوە ئەکاتەوە لەوانەیە ئاشتیش ببنەوە بلۆک هەبوو قسەتان نەئەکرد دووری هەبوو لە نێوانتانە سەفەر هەبوو بەڵام گەڕانەوە ئەبێ و تۆ خۆشت دەوێ ئەو کەسە هەنێ لە ئێوە چاکبوونەوە لە نەخۆشی ماوەی پێشوو نەخۆشی تا نەبوو چاکبوونەوە ئیشەڵا ئەبێ هەنێ لە ئێوە لەوانەیە بچن بۆ دکتۆر چارەسەر وەرگن گرنگی بە خۆتان بن بەس ئیشەڵا باشە بن مەترسە بابەتی خۆشەویستی هەندێکتان دڵخۆش نیت هەز بە نوقسانی ئەەکەن هەنێ لە ئێوە مدمنێن لەسەر شتێک واز بێنن لە بابەتێکە وازی لێبێنن تکایە ئیتر شتی خراپە تەمان زەرتان لێ ئەیە لە بابەتی سۆزداری و خۆشەویستی کە کێشەتان هەیە هۆکاری ڕۆحانی و قەرینە با پێتان بڵێم ئێوە قەرین و ڕۆحانەکانتان زۆر زۆر تەسیرتان هەیەکە بۆ خۆشەویستی سەرکەوتو نابن خۆتان پارێزن و دوعا بکەن هەنە لە ئێوە سەفەریان گۆڕانکاریە بێ لە ماڵە گلەگەڕەکە لە خوێندنە لە ئیشە لەوانەیە بەدڵی تۆ نەبێ بەس بە مەجبوری بیکەی تۆ ئەترسی بەڵام مەترسە تۆ لە پێشا ئەترسیت و دوودڵی بەڵام زۆر زۆر باشە بێ و زۆر خۆش بەختە بن و سەرەکەون تا ئیشەڵڵا. سەبارەت بە بورجی نەهەنگ بۆ مانگی شەش ئەم مانگە سەرەتای دروستکردنە دروستکردنی ڕاستەقینە بۆ داهاتوو هیلاک ئەبن بەڵام دەستکەوتی زۆر باشتان ئەبێ. ئیتر لە ئیشە یا خوێندن بێ پڕۆژەیەک هەیە هیلاکی کردویت سەرقاڵی کاتێ بۆ تەرخان کردووە بە پارە بێ بە هیلاکی بێ پارە و زۆر سەرف کردووە یان یعنی هەر شتێکت کردووە لە بۆرسایە هەنێ پارێخسۆتە بۆرسەوە یا لە بانقایە بەس ئیشەڵا باشە بێ بەس چاوەڕوانێکی کەمی ئەوێ ئەوانەی کە لە محکەمە و قانون ئیشەکەن فرسەتی باشتانەبێ پارەی باشی تیا بۆتان پیاوەکان دوو ئافرەتەیە لە ژیان تانە یەکێکیان ئاویە یەکیان هەواییە یەکێکیان زۆر هۆگری بووی تۆ یەکێکیان هاوسرە ئەوی تر خۆشەویستە ئافرەتەکان بۆ ئافرەتەکان یارمەتی لەگەڵ ئافرەتی دوانەیە نەهنگ لە ئیشابێ کەسێک ئافرەتێک یارمەتی تانەیە یا بورجی دوایانەیە نەهنگە لە ئیش یارمەتی تانەیە یان شەراکەتە یان هاوڕێیە یا کەسێکی خێزانەکەتە هاوکاری دەکات هەنە لە ئێوە بڕیارێک هەیە زۆر گرنگە برارێک ئەیت خێرا ئەیت لە هەفتەی سێما لە ئیتر بابەتی ئیش و پارایە هەنێ لە ئێوە نانی سۆزداری تۆ ناتوانی بڕیاری لەسەر بی چونکە کەسێک زی لە زی... لە کەسێک زیاترێ لە ژیانتانە یە خۆتان بۆ یەک لا ناکرێتەوە ئاگاداری پارە سەرفکردندا چونکو لەم مانگا پێویستان بە پارە زۆر زۆرە بێ ئەوانەی خوێندنیان هەیە کەسانێک هەیە غیرەتان لەکەن دەخوێنن بەغیلن ئەیانەوێت سەرکەوتنی تۆ بۆ خۆیان ببن نانەوێت تۆ سەرکەوت و پلە بەدەست بێنیت و ناجح بیت و ئاگادار بە لەم کەسانە ڕەفیقیشتا هەنێ لە ئێوە پڕۆژەتان هەیە هەموو پارەکەتان تێکردووە ئاگادار بن ئیشەڵا ئەبێ نەتیجەی بێ بەس کاتی ئەوێ هەنێ لە ئێوە ئیشی تازە ئەەکەن لەگەڵ بورجی کەسی بورجی ئاگری سەتای تازە ئەبێ بۆتان زۆر باشە بێ کێشەی ئێوە لەم مانگا پارەیە هەنێ لە ئێوە دوو دڵە سەرقاڵن زۆر یعنی بیری خراپەکەن و ڕەشببینن واز لەمە بێنن ناوی خوا بێن و شتەکە بکەن ئەگەر شتەکە خراپە مەیکەن بەس ڕەشببین مەبن چکو کە ڕەشبین بی شتەکان وەکو دەمی خۆت بۆ دیە خراپە هەنێ لە ئێوە نهێنیەکەی شاراوەتەوە لێت لە کەسەکە بورجی هەوایە لی شاراویتەوە تۆ نازانیت ئەمە شەبۆتە هەوەی کێشەی زۆرت هەبێ لەگەڵ هۆ هاوسەر یا خۆشەویستەکەت ئەم کەسە هەڵسوکەوتی باش نیە لەوانەیە کەسی سێمیش بێ قسە بکە پلانی هەیە بەنهێنی تۆ نازانی نهێنی زۆر زۆرە لێ شاراوەتەوە ئەبێ بە کێشە بۆت خاڵی هێزی ئێوە چییە ئیش و خوێندن و پارەیە لەم مانگەیە هەوڵی زیاتری ببن ئێوە زیاترە پێ- زیاتر پێویست یعنی پێویستە بە ئیش و خوێندن و داهاتوو پێویستان پێێتی لە ژیان تا نەک خۆشەویستی و خیانەت تکایە گرنگ بە گرنگی بەو شتانە بکەن کە سوودی هەیە خاڵی لاوازی ئێوە ئەوەیە کە پێویستتان بە خانووە یا موڵکە بۆ بە کێشە بۆتان بەهۆی میراتیەوە بێ ئیتر هەر شتێ بێ کێشەکە لە خانوو مڵک و میراتایە پێویستانیش پێێتی ئیتر لەگەڵ هاوبەشەکەت بێ هەچ کەسێک بێ چگو سیقە نییە لە بینتانە ئەمە بۆ بە کێشە بۆ ئێوە ئەگاداری ئەوە بن ئەگەر عادزی و کێشت هەیە لەگەڵ کەسی بورجی شێر یانی پیاو بێت نەرم بە لەگەڵی ڕاست بە لەگەڵی ئاش بەرەوە با زەرەر نەکەیت سەفەر ئەبێ بیکە باشە و خێری پێوەیە واز لە ڕابردوو بێنە خۆت بەهێز بکە سەیری داهاتوو بکە سەیری بەردەمت بکە شتە باشەکانی باش هەیە بەهۆی دڵ ڕەقی و قسە ڕەقی خۆت شتە باشەکان لە دەست مەیە تکایە سەبرت لە دەست مەیە تەحملت هەبێ ناوی خوا بێنە و بێسەبر مەبە و زمانت شیرین کە ئیشەڵڵا هەموو شتێک باشە بێ کاتێکی خۆش بۆ هەمووتان